א גוטן ערב שבת, פרייטאג כ ו אייר תשע"ח, כ'וויל דא אנהייבן מיט א ענין וואס האט צו טון מיט בחורים, מיט ישיבות, און מיט אנדערע אזעלכע ענינים וואס נארמאל האב איך נישט ליב צו רעדן וועגן דעם, אבער ס'האט מיר געבעטן, מ'האט מיר אנגערופן און גערעדט מיט מיר געפערליך פון וואס עס טוט זיך, איז אין אפאר ווערטער וועל איך רעדן מיט דעם. נעכטן האט מען ארעסטירט א עסקן פון די שומרים, איינער פון די הויפט א באבובער חסיד, וואס לויט דעם חשד האט ער געטון וואס ער האט געטון, נישט שיין, ער איז נישט דער ערשטער, מען האט שוין ארעסטירט אן א שיעור אזעלכע. און ווייס ווער ווייס וויפיל ס'דא נאך אזעלכע. ליידער. איך גיי דא רעדן היינט וועגן די עניינים אבער אין די ישיבות. דערציילט מיר א טאטע א מעשה מיט א בחור מיט א זון וואס אין ישיבה האט זיך צו אים צוגעטשעפעט א בנשק. אויף אן שאק, און גענומען טון מיט אים מעשים שהשם ישמרינו ביז געווען ממש בפועל ממש משכב זכור אין די ערגסטע אין דעם ערגסטן אופן, און ער האט זיך נישט געקענט אפטשעפען פון דעם, האט דער טאטע אים געזאגט, האסט קיין האסט קיין עצה נישט? גיי צו צום ראש ישיבה, צום רב, דערצייל. האט ער אזוי געטון? וואזשע מיינט איר? אז מען האט גערופן יענעם וואס האט אנגעטון די מעשה און אים גוט אנגעשייגעצט, ניין? וויבאלד יענער איז א בנשק, האט מען באשלאסן מען ווארפט ארויס פון ישיבה, אבער וועמען? דעם בחור וואס מען האט אינעם אפגעטון די מעשה, נישט דער וואס האט געטון די מעשה! כ'האב געהאט די זעלבע מעשה אין וויזשניץ, כ'האב געפירט א פייט א יאר צוריק, צוויי האט זיך געבראכן מיט א טייל, האט מען א געמאכט א שטיקל סדר, נישט ביי אלעס אבער א טייל יא, און דארטן איז געווען א א א באוואוסטע באוואוסטע משגיח, ער האט געפירט די ישיבה, ער איז געווען דארטן דער דמות. וואס ער פלעגט נעמען א בחור וואס האט אים ליב געהאט, און פלעגט זאגן דעם טאטן אז ער דארף האבן א חברותא, מען דארף פאר דעם באצאלן, און ער הערט זיין זיין חברותא. נו, דער טאטע האט זיך געפרעגט, אבער וואס איז געווען די מטרה פון די חברותא? אפטון מיט אים מעשים שלא יעשו. יא. און ווען מצד רבותא האט עס געטון מיט אים און מיט נאך אנדערע, און מ'איז אריין געקומען צו א רעבן, על אף וואס מ'פארשטייט שוין אלעם וועמען איך מיין, איז מען אריין געקומען שרייען געוואלד, מיינט איר האט מען ארויס געווארפן יענעם משגיח? ניין האט ער געזאגט פון יעצט וועט יענער יענער נעמען גיין ווייסע זאקן, יענער פלעגט שבת נישט גיין קיין ווייסע זאקן טאר איך פון יעצט נעמען גיין ווייסע זאקן, איר הערט? האט ער אויך געטון אזעלכע מעשים. די בחורים, די וואס האבן געשריגן געוואלד וואס ער האט געטון מיט זיי, זיי ארויסגעווארפן. און דער וואס האט געטון די מעשים זאל ממשיך זיין ווייטער. עס איז דאך געפערליך. אויף וואו לעבן מיר? ווייל ער איז א בנשק? אדער ווייל יענער איז א מקורב למלכות? מעג ער טון די זאכן? דער נפגע, ער דארף באצאלן דעם פרייז פארן פוגע וואס דער פוגע האט דאן געטון אנשטאט מען זאל יענעם אנשייגעצן פאר וואס ער האט געטון וואס ער האט געטון און זען וואס מען טוט ער זאל נישט זיין נעבן בחורים וואס האט מען געטון ווארפט ארויס יענעם דער וואס דער וואס רעדט קען מען אויף דעם שווייגן? מעג מען אויף דעם שווייגן? רבי סיי, איך האב געשריבן אסאך וועגן די זאכן, און רעד אסאך וועגן די זאכן, איך מיין וואס מען קען דא עפעס טון. איר זאלט וויסן אזוי, יצר הרע איז דא ביי יעדן איינעם. דעם ענין פון דעם טבע, פון זיין געפערליכע טבע וואס אמאל מאכט זיך ביי איינעם וואס ער איז, האט נישט צו טון אויב ס'איז א באנטשאק צו נישט קיין באנטשאק, דאס געשענט ביי אן עשיר, און איך בין אן שקרן און איך מאך אמת, און איך בין א זעלכער, איך ווייס איך ווייס דאך וואס טוט זיך, זאג איך אייך, ס'טוט זיך ביי אזעלכע וואס זיי וועט איך גלייבן דרשנים גרויסע, וואס געבן מוסר צניעות, טוען אפ כל דבר אסור אין די ערגסטן אופן, ערגסטן אופן, אין א וועג וואס מ'וועט נישט גלייבן וואס זיי טוען, מוסר וואס זיי געבן אנדערע. אבער וואס? ליידער. נארמאל ווען א מענטש האט א פראבלעם, ווען א מענטש איז קראנק גייט ער צו א דאקטער, אין די עניינים יא, ווען א מענטש האט א פילינג אז ער האט דעם פראבלעם, אין מיי אפיניען דארף גיין צו א דאקטער, גלייך. רעדן מיט אים וואס מען טוט, אביסל איינהאלטן און זען וואס מען קען דא טון, אויב ער דארף א פסיכאלאג גיט צו א פסיכאלאג, צו וואס מען דארף דא איך ווייס נישט, און אויב ער קען נישט זיך איינהאלטן, ער קען נישט קאנטראלירן זיינע מעשים, נאו, אזא איינער טאר נישט זיין מיט קיין בחור, טאר נישט זיין מיט קיין אנדערע. איך רעד וועגן דעם ווייל ס'טוט וויי שטארק די הארץ, איך פארשטיי יענע טאטן, יענעם טאטן וואס ליידט, ער ליידט געפערליך, אבער אנשטאט צו טאפען זיין זון אזעלכע מעשים, און וועמען ווארפט מען ארויס? דעם זון, נישט דער וואס האט געטון די מעשים, פרעג איך אייך, אזוי ווילט איר זאל עס אויסקוקן? אזוי דארף דאס זיין? אבער ליידער דאס איז דער מצב, א גוטן ערב שבת.